Aa, minto mwanyagete inge, naende nabariganiri ase amayia rero ase Enogo TV. Enogo TV igo tokorigereria omogusii tokorigereria mwanyagete inge. Togotebania, toinyorania, twasemania igoro yomogusii, igoro ye ching'encho chi'omogusii Igoro ye chingako asetoruete chinyigekero chi'omogusii noboroso bwaye, naende noo tokobwatera agwo minto mwanyagete inge, naende twatebani igoro y'emegiro y'omogusii nebinto biare gokorekana gusii chitang'uche nechimuma Kende gionsi oratake komanya nabo ogotoboria, na intwe tokoborerie, ekiagera etogo igo togokwana nabagaaka batosemi twanya gosemania. Obwate semi, asemi omwabo. Minto mwanyageti inge twarakuneire atari make, twakunire igoro ya enyomo, twakunire igoro ya okoiborwa, twakunire igoro ya amairi, twakunire igoro ya ebi biachire gosara gosarania Obogima bwaito buna egesaku, naende ntogendererete, naende nkoinyorani tore na ng'ai bono twaruete. Buna bono rero, igo ntagete bamboririe agwo sikona nakwaneire abagirango, nakwaneire abagetutu, nakwaneire abanchari, ko inki ntari gokwanera naba bande batigarete. Rero bono tiga torigererie. omobaasi. Rero tiga torigererie omobaasi, tiga toinyoranie na omobaasi ng'ai arwete nyomba ki chitari konyuomerana, eh, ng'ai amenyete igo. Ekero tokonya koirania koinyorania iga, nabo oranyore nainche timanyeti kera egento. Igo ababaasi more chikaagu nabo mogonteebia ase ndaeterie, Ko, tiga ango ndabainyorie na chinyomba chi'ababaasi nchirichi naende ng'ai bamenyete, naende naki omobaasi anchete naende naki agotiana. Ere ore koba omobaasi, yaani eigwe buya koba eki ore, ekiagera oyio nere aye. Eigwe buya koba omonyaribari, eigwe buya koba omogetutu, eigwe buya koba omogirango, eigwe buya koba omonchari. Eigwe buya koba omomache oyio nere aye minto mwanyagete inge ah, ababasi ababasi ase mwabeta ninwe enyomba enene gusii yaani omokungu omogusii buna areri eh, erieta riaye ria Getinge iga abwate abamura babere mouru mh nomogechoncho, aa, ne mbu nare nere mobuucheri bw'omogusii, naende nabwo abanene aba bande igo bakobarwa nyuma. Oyio nere orenge mobuucheri bwe, na abamura abwo nabwo abanene. Bono mouru na mogichoncho, moru nario erieta original ria Ababasi. Erieta omobasi irichete ng'ora ekero akonya ekero akonya ko gosoana na chindugu chiaye chinde eh, na gotumia egekuba koira etugo yabo, ekero bakare bwango banyeaka korwa mogongo mbako mbakonye Onye buna ebwenete, bakabaakwa ababaasi. Omobaasi ise iga amanyire koba ehunter, bwanchete gotara. Hmm? Iga abwate ehistory na ekero bare gotwara na oswete omwabo, ah, ebaumerete enchage. Osoete agaita encha agaita enchari gakanyeria, rakini ase eng'encho morubanchete oboremi, ere tachieti korincha geria agakana takonyeria ekiagera yabwekaine ebunda. Na ebunda, omobasi yanchete ebunda ekiara nere are gotumia mogondo korema, nere are gotumia ko kobogorie ebinto biaye korwa ase gochia asande, naende amenyete nero. Bono ere tachieti korinyameria, na naki omobaasi agotianera na monto oria ire enchake, inche mobaasi tinkori enchake. Ko monto oria ire enchake tacha minto kakuname gesaku anu anyuma ache ngesaku agosiria. Igo omobaasi etotem yaye nenchake.

Eight of them igo nabo bare abange, oyio nomonto omonge mono, naende nase engencho ensacha ndarenge momura omonene bw'omogusii. Minto mwanyagetinge ababasii bare chinyomba chinene isato, chinyomba echi chinene isato mbasi bogetaorio, omobasi bwaitang'are. Nomobasi omomasirie, omobasi omogetaorio, omobasi omoitang'are, na omobasi omomasirie. Echi na chinyomba chinene isato chigotoka ense eye ya bobasi engima korwa korwa korwa itumbe igaa mpaka ogende mpaka mpaka aria ng'ina kiango ogende nyamache. Opaka motonto ime agwo. Abwo nababaasi, ne chinyomba echiabo nechinyinge, gotiga torarigereria ango chinyomba chinta baria batari konywomerana ase abagetaurio, abagetaurio tochakere abagetaurio ne chinyomba chiororo erinde batari konywomerana gose bataganeiri banywomane aende. Ntegerere, onye komanyete norogo ase baria motabwenereti konyuomerana, naende mwanyuomanire, manya nechi nechitang'uche mokoretera egesaku ki'omobasi, naende echi nechitang'uche mokoretera mwanyagetinge, ekiagera ngochia bosio, ebigochia biaba igo igo bigochia biaba ebibe. Omogusii narendete sana enyuomo, naende nabegete chimbebe chiaye chinyomba mbarabwo batabwenereti konyuomerana. Ababasi nabwo batang'aine koira abana isiko, buna bono gochia ng'umbu usa, naende nabwo batang'aine ase ebinto ebinge in leadership, Nonya nabapastor abakoro na Pastor Maturi iga arenge omobasi. Igo mbatang'anete koira abanto siko. Aria siko na oboiri bw'enyomo asande naende bochiete bwachaka gosarekera ase engencho ye chinyomba echi. Igo chinyomba chitabwenereti konyuomana ase abagetaorio. Nyomba entang'ani ase abagetaorio, omokinami. Omokinami nyamotachi bagwetachera, aba nao bagotoka ase abagitaoria, naende bamenyete aria Nyagiki, Itumbe, na Sameta, agwo agwo agwo. Manyena ekero ore tobwenereti konyuoma bogitaori onye kore omokinami, nyomba yende nabandonya. Abanto onye noo bare aa bamenyete bamenyete aria Nyabisase, abanto onye naba getaorio. Igo ki ore omonto onye tobwenereti konywa amabo getaorio? Minto. Aa abanto onya noo bare rogoro aria Nyamache, naende mbare Summit anse aria, mwemanyete ase more. Tebani nabana baino ase babwenerete goika chimbe buna bo getaorio yaya

Oyomanyete history ye rigena ria biake ninkoarike oche oratotebie ekiagera eke riri nerigento bwenerete kogitera mh erinde abana baito bache konya gotebigwa heritage yaye ase omobasi eh abanto abanto bamenyete aria rigena ria biaki eh. E, Timaeti gose mwanya komanya ng'a rigena eri negento ekenene sana ase omogusii a- in form of heritage sites. Ah, korwa agwo bagenda gochia aria Tukiamwana. Tukiamwana eh, bare kore etu- I think nekenyoro, ekenyoro ekiagoekana buna etuki y'omwana bakaruka ase ayio Tokiamana. Ase nogotibi nkonya kobasomi tore na mogusie tare koroka gento rieta bosa, iga are koroka egento erieta naende riatwara ehistory, riatwara obomanyi gete gochia ime, obwenerete konya goitona omanye. Minto mwanyagete inge abande bare enyomba yabo getaorio na abanyamesichi, Abamesichi nabarabwo mbabwenereti konyuoma ime yabo getauri, ekiagera nabageio tauri. Abamesichi mbaro bamanyekanete buna bono omogambi oria omotang'ani ase abagambi baria bachagete, oria korokwa inche ore, baria bagambete engaki ya abanyamwamu nabo okoigwa buna rianche ore, rianyamwamu, Eh, abagaambi baria mbama- mbamanyire mm? naende i think nonya na omobunge omotang'ani gochi eh, timanyete gose nere omotang'ani gose nonya okarenga ore korokwa rosana rosana nyananga ah, nomobasi orenge among the first ababunge mps korwa ense gokaambera ense eye yaito abaraai eh, nonya bishop mugendi Nomo no iga are omo omomesichi, baretete oborabu gusii. Nimbwate ayande, onye tobwate abameuru, abameuru aba, nabo bagotoka ase enyomba eye ya bwetauri, ntobwate abaigesa, nabo bagotoka iga abwo, naende abanto mbare aa. barenge abang'iti sana, barenge barenge baria tokorate na abakururi nkorenchera, batari gotaka monto amanye ase bakainekete, but they were the best makers, nabo bare korosia chinkara chingiya mono, chiamanyekanete gusii engima, ng'a onye gotaete chinkara chingiya genda igari, nomanyete nabo arekorokwa. Igo bare korokwa abanyankama. Abanyankama nabwo abarosi chinkari egiata eh, bobasi bamanyekanete. Nonya omogaka Bruno ekero are gotera nabaterete nkorengereria, naende nabo bare gotumia ebunda mono go transport chinkari echi mpaka ebunda so babu yare korokwa baby Ah, abanyankama. Ah, naende mbamanyire koba abang'iti sana. Mong'ita. Nobomaene togokwanera ekia, aase enogo TV ii tokoinyorania ekegusii, aye tokoiminyorania obomenyo bwaito buna twamenyete na abande. Abanyankama abarenge abang'iti abakururi nkore enchera. Eh, lakini bare korosia chinkara the best. Gusika igo kware korwa abagaka na abang'ina ekero batagete korigia chinkara, oyomo okogenda igare. Bruna, omogaka Bruna aterete egento ekio buya sana, mh, oyo oteta eh bamaya eh bamaya, bamaya omong'ina nare seita mo- momura nare seita gatebi gwanyuoma gakana tingonyuoma tiga tata anyuome ng'a nere bwariri. Bamaya eh ba, Bruna timanyeti gose nomonyankama orenge. Ekiagera naterete ebunda buya sana. Sobo igare ase ebunda ekoroku Pepi ase ebunga ekoroku Switi. Mwararigie amatera ayio gaki mwarategere ekiara nabwate eng'encho ase obomenyi bwaito buna ababasi. Na ababasi nabwo abatang'ani nonya mbosongo eye, chinyomba chinyinge chireo buna Silver, buna Kisii Hotel, buna Capital eh. eh, nabwo bachagete igo mbaretete exposure ase omogusii nimbainyori nimba nkoinyora nkobatebi nde amarieta ya abanyene chinyomba echio ah, bono abaigesanabwo twakorera

mbabwate ibibi ase ab'egetaurio, barabwo nabo kware konyuoma onde, gose nabo bare konyuoma ande onsi. Abwo nabo bamanyekanete abagichoncho, ab'egetaurio abagichoncho, enyuomo yabo eyarenge ande onsi. Igo minto mwanyagetinge imanye nenyomba, kwamanyana ase okonyuoma. Abagichoncho barabwo nabanyuoma b'egetaurio ande mbare koborigwa, ekiagera Omogichonchi oyo agoeka naruete isiko. Mbatoteebie barabwo abanyene, inki barabwo baare gwancheru banyuomera kera aase, naende bagotoka nyagancha mpaka nonya ngochia monto onto aria ase omogambi amenyete. Eh, abanto bande ababasia enyomba ende nabaitang'are, twarure abagitauri. Abaitang'are, ntwabwate omoitang'are Omoitang'are, omoitang'are, omoitang'are, eyio ne enyomba eyemo egotoka ang'e aria boitang'are esukuru. Ntobwate omoitang'are omosansa, omoitang'are omosansa agotoka gusii engima lakini mono obare nyacheki, omoitang'are omosansa naende I think omoitang'are omosansa nabwo abanene

Um, ntobwate omoitang'are omomasigi aa ntobwate omoitang'are omonya naki omoitang'are omonya aa nere oyo natebire omogetunye omoitang'are omogetunye timaeti ase bamenyete timaeti ase bamenyete buya igo eywo ne enyomba ya abaitang'are chinyomba echio mosansa mokimweri

Naende nimbanchete ekiagera mbanchete ekegusii, naende mbatagete koigeka ekegusii sana, moise koinyora ndoche na nabua ng'a abatang'ani gusii koraigekera abana abaisia gose mbabe abanto. Ninyorete bagotorangeria togosemia abana emiaka. emechanana goeta ikomi iga mpaka ang'e na ikomi na sita, tokabaerera buna ng'aki babwenerete komenya buna abasacha ba Gusii. Naende nkorengereria eki nekiare kerakiine enchera engiya sana. Ninapongesa hiyo ekiagera ntotagete komanya ching'encho ne ching'igekero chiaito naende obomaene bwokomenya omwana omoisia. Hapo bado ninapongesa aba abaraai aba ase okoreta egento eke kere eng'ige ekero nengako y'omomenyi omogusii, erinde abana mbagokina efwa na ebinto biabeire isiko iga ase obomenyi bwaito nebinge, mbabwenerete kwemanya buna ng'aki egesaku kiabo kere naende naki omosacha arenge. Igo mbuya mono. Bagakana motume agwo ase ogochaki kwarokia abana anywali, naende motiga, naende onye konyarekana gusia engima, tiga babwatie amang'ana ayio, erinde omoyega oyo ne chinyangi chia abamura aba nabo togochikorera masiga chionsi, eh, masiga ebe na noe point. ekiara ababasi nabo batang'aine korwa kare ase exposure and and issues chia abagusii, rengereria ange egento ekio inwe na ababasi. Abamasige ntobwate chinyomba chiabo, omomasige omogesaka omomasige omogesaka nabwate a very interesting story, iga iga agoteba na inche na omomasige omogesaka batare ime.

Nabo bare komorageria. Igo bare goteba naba ah abagesaka batarema, nyaineke basemeretie, nyaineke nase ng'ina aruete. Wa aria kabeo. Abande na omomasige omokerende, omomasige omokerende buna omogaka Steve Manoti, igo bagotoka aria Kionyo.

buna ndoche. Ntobwate abagesobwa naende ntobwate abakinama, abakinama buna omogaka Okenye, buna omogaka Morris, aba naba abamasiga abakinama. Ntobwate abametobo, abametobo nabarabwo abwo nabamasiga Igo chinyomba echio echi natoire ase abamasiria nchibwenereti konywomerana, ekiagera aba nabaanto abamo, ekero bagochia banywomerana ebagosaria egesaku. Ntobwate abamooku, abamooku bagotoka riakuyuyu, riakuyuyu.

Twonsi pi twakuneire ake ake ase kwaigunta abeka buya na bokondigia ongorore. Abanto batoraire korwa bobasi na abange, sons and daughters of bobasi na abange. Ntobwate eh, abanto buna Pastor Maturi, nomobasi orenge. Ntobwate abanto buna Morris, Orenge entrepreneur enkong'u sana. Ntobwate omogaka osimegete 10,000 coffee trees ore korokwa David Ogega. Naende moise koinyora buya nonya nogotera nkore gwatereti na Emogate ebiti, mogotu mogate ebiti.

that is investment abwo nabwo among the first hotels gusii aah omogaka omogaka Morris iga asimegete echae enyi enyinge over 200 acres eh borabu borabu tea. Igo omoroche na ababasi nabo bamenye bagerete gusieka manyekana, naende onye abanto mbare ba bare ense engima, ekero okoigwa na omogusii narandete ense ya South Africa, Australia, New Jersey, Minnesota, Texas, USA, goika omobasi atoka oo mh. Ntobwate Henry Nyabuto, Henry Nyabuto is the first mkisii eh, kogenda euniversity ya Nairobi. Get that? Omogusii omotang'ani gosoa euniversity ya Nairobi nomobasi orenge oria korokwa Henry Nyabuto. Timaeti gose moyo are, montebi eh, nabande nabande, tinkwea gokwanera tata tata moka oria korokwa

Inche monto onchage, monto orire enchage tacha minto akuname egesaku ko anywe amache, egesaku agosiria, oyio na omobasi. Mbuya mono ase ogontegerera korwa ase Enogo TV, tokonya gosemania, na koinyorania, na gotebani intwe ning'o. Inche nomwarimu Obino Nyambane.